Awle a hmasain chibai tha mi ka rawn buk a che u, aw tum tumah chuan FCAA chungchang kan zir dawn a, CAA te pawh kha a awm a, Citizen Amendment Act te a hmain a awm a. Khatiang khatiang ah te khan December sawmthum pakhat sangkhazakuwa sanghnih sawmpali hmalam pang zawnga eih India rama ram thran atanga a bik takin a ram thenawm ram te Pakistan Bangladesh te atanga rawn pem lut te rawn tlan chhia te sakhuana avanga rawn tlan chhia te tana. ih awlsam taka citizenship an neih theihna tur atan a tangkai tak mai a ni a tin chumah hian fcaa hei mizorama mahni lawkah pawh umm strike te a awm a mnf lampang opposition lampangin an buatsaih a a tih ang vang khan eng nge fcaa chu chiang takin-- kan tan hian a nih leh kan tan hian a hlauhawm em mizoram tan hi a hlauhawm em eng enge fcaa e lak atanga invenna kan neih invenna article three seven one g kan nei a chumi chu mnf leh central sawrkarin ih-- visa code an sign chung khan khami kha ih an sign a ni chu chu kan zir ho chiang takin kan sawiho dawn a article three seven one a leh article three seven one g a awm a. A bik takin kan zir dawn a article three seven one hi three seven one a leh g kan zir phawt dawn a ni article three seven one a chu nagaland ho ta a ni a tin three seven one g chu mizoram te eh tana special rights a ni a kan culture traditions leh resources te humhim turin ih-- rights min pe a ni rights pumhlum min pe a ni kan ram a leih chhuah thil te eng kan thing leh mau te ih ka tih zawng zawng te humhim theihna humhimna tur a ni a kan duang thala kan humhimna kan culture kan humhimna keimahni kan culture law te leh kan tradition te hetiang kan custom -- kum himna a nih chu uluk deuhin ih lo ngaithla ila a pawimawh a mizo te hian kan hriat a ngai a chhan chu ih huaisawna te hi umm kan neih ve ngai a central lamah te ih indian history ah mizo te hi kan lang tlem em em a kan lanna pawh kan a la rei lo a amaherawhchu kan lang kan lanna la rei lo mahse la. Mizo te hi min hmuh hmaih thiang bik lo, min ngaih thah thiang bik lo a ni. Chumi chu sawi ve tur kan nei a, kan sawi teuh thei lo nih pawn point tha tawk he article three seven one G kan nei ve a ni, tih hi kan hriat tlat a, ih zam miah lo a, ih-- hnam dang te pawh kan hma chhawn a Indian history te hre teuh lo mai la khar te hei tal hi chu Mizo te kan history tal hi chu kan hriat ve a pawimawh a ni hei hi kan inhumhim na a ni a India ram a chhunga kan inhumhim na a ni a eh a pawimawh em em a chuvang chuan hriat hi eh kan tih tura ngaih tur a ni. kan chan vo va ngai a ngai a ih uluk deuh in ngaithla ila ih ka thiam ang tawk in ka rawn sawi dawn a ka rawn sawi fiah zo lo a nih pawn nakin a ih enge internet ah te pawh lo la bih chiang leh zual ula a tha a. ih lehkhabu te chhiar tur te lo zawng khawm alh a hei kan mizoram thil hi chu kan chhiat chin ve ngai a ni ih mizo te tih tur a ni hnam dang pawn an hria a edi pawh eng vang kan hriat ve lo ang ih kan literacy rate pawh a sang tawh a chuvang chuan in ih hriat ve hi tha ziak leh chhiar thiam ringawt hi a ni lo a hriatna kan hriatna hi kan ti pung tel tur a ni. kan ziak leh chhir thiamna atanga kan hman thiam turin ih kan kan ziak leh chhirna te hmang tangkaiin kan hriatna kan ti pung tur a ni kan hriatna pung loh chuan thu dik kan hretnem tawk lo a kan huaisanna te pawh enge huaisanna chu eh dikna tel loin huaisan theih loh a dik viau mai ila amaherawhchu-- Kan hriatna a tlem erawh chuan, dikna chin kha kan hriatna a tlem erawh chuan duang tawkin kan va huaisan thei lo a ni. Ka rawn sawi nachhan chu huaisanna hi Mizo te nun nen thil pakhat kan tlawmaihnna nen inhmeh zawm tlat a ni a. Chuvangin huaisanna kan leh tlawmaihnna hi kan ken tel tur a ni, Mizo kan nih chuan tih kha ka rawn sawi hmasa duh a ni. chutah chuan article three seven one ah chuan a chu nagaland chan a ni a three seven one g chu mizo ih kan chan a ni kan special rights a ni kan tih tawh kha eh state chuan a leilung leh a hausakna te chu a control a control a he dan hnuai he article hnuai hian mizoram state phalna tel lo chuan ram dang mi tum mah in ram an lei thei lo a ni inhmun. ram lo a la thei lo a ni state a vantlang inkaihhruaina lam panga chhungkaw dan leh ro thil ih inrochunna dan te kan hnam dan te kan tih dan phung te inneihna chung changah te. tin ro kan in ro chhun dan chung chang thu ah te ih khati anga kan inkaih hruai na lampang te kha state phal na tel lo chuan parliament in min tih danglam sak thei lo a ni tin eh he article hian state te chu an mahni ro in rel dan te leh an hnam tih dan phung eh min vawn hlim sam min vawn vawn hlim hlim sak tlat a ni. Nagaland chuan sangha chu kusawm ruk pahnih khan statehood ehh an la changlo deuh hlek a, an chan hma atangin an nei tan tawh a, tichuan December ni khat sangha chu kusawm ruk pathum a statehood state puitling an lo nih hnuah pawh an chhawm ta zel a ni, Mizoram pawhin sangha chu kusawm riat paruk khan nei tanin a tak a kan chen tan erawh chu state puitling February sawmhnih sangha chu kusawm riat pasarih. a kan lo nih atangin a ni thung a ni. Naga uar sangkhatzawka sawmnga chho leh sangkhatzawka sawmruk chho vel khan a thleng a, chutah chuan a titawp nan a hmeh daih nan. India sorkar chuan inram leh customs te chu in thu lo chuan engtin mah kan khawih lo vang tiin Nagaland chu an hlan a he article hi Mizoram pawh chu tiang deuh thuak chuan Mizo te leh ram Kan custom, kan sakhua neitu kan nihna te chu Mizoram Assembly in aw a ti a nih loh chuan eng dang mah zam hman a ni lovang tiin min pe ve thung a ni. An danglamna chu Nagaland Chanvo three seven one A hi. Mizoram three seven one G ai chuan a strong tha zauh zawk a, chu chu Nagaland state sawrkar thurela governor a lo inhnam hnawih pha lo va, he Mizoram tan erawh governor hian Mizote custom a derthawng a, a hriat erawh chuan president hnenah a zual ko thei thung a ni. Hetah hian Nagaland three seven one A hi a chak tha zawk kan tih na chhan chu supreme court in. an leilung ram leh custom chungchanga a rel tawh pawh a hnawl theih a an three seven one a hian kan article three seven one g ih mizoram pawh hi chak ve chak tha viau mahse la governor in chanvo chhe te lo nei ve theih avang hian eh a nupawl a nupawl pah hret. umm tha deuh hlek a ni amah erawh chu nu fual em em a ni bik lo a umm a chhuan tlak em em tho a ni state pawn lam mi tu mai in three seven one a leh I L P ṭangkaw tin ih three seven one G leh I L P ṭangkaw mizoram tana eh. Tangkawp tawn luiin Mizoram chhungah, Nagaland chhungah ram an nei thiang lo a ni. Delhi tlang pawhin a forest a ram ngaw leh leilung hausakna hai chhuak turin state sawrkar thu lo chuan engmah a rawn ti tlang thei, a rawn ti tlang tawp thiang lo va. Mahsela tunah chuan Mizoram Assembly chuan aw. kan ti a a ni a eh mahsela ih aw kan tih hi duh hun hunah chuan aih a tih leh thei tho a ni three seven one g hnuaiah hian indian constitution ah hian three seven one a hi naga hills kan sawi tawh angin tuna nagaland hi eh ni tan hian eh sangha chu ku sawmruk pahnih khan zia luh a ni a sangha chu sawmriat paruk khan rajiv gandhi eh an leh-- Mnf ten Mizoram Peace Accord an sign a, tichuan Articles three seven one G pawh chu Indian Constitution ah chuan ziah luh a lo nui ve leh ta a ni. Heti lai hian mnf chuan Nagaland tana three seven one A ang chiah hi an ngiat ve a, nimahsela central sawrkar ah sawrkar chuan a hun lai central sawrkar chuan a remti chiah lo. a ni. Mizoram leh a mipuite tana duhthusam ber zawk chu chang lo mah se la ramhnuaia an vah vaih rei tawh em avang leh aw an hah em avang leh hrehawm an tawrh nasat tawh em avang te leh Mizoram Kohhran te leh NGO eh-- te nawrna leh mipui te nawrna nasat em vangin ih three seven one g chu mnf pawh khan an lo sign hnahan a ni a tichuan february sawmhnih sak zawk sawmriat pasarih a mizoram chuan an state puitling nihna india hnuaia lo chan atang khan he three seven one g hian hna a lo thawk thawk tan ta a ni silai tun nan a ni a. Chuan chutiang bawk in silai tun nan Nagaland te chuan three seven one a hi ih an sign a ni a tin silai tun nan bawk three seven one g hi Mizoram pawhin an lo sign ve bawk a ni he invenhimna pahnih te hian eh-- Leilung ram leh hnam zir rang te a ven sak tlat a ni, min ven sak tlat a ni. Tin, Sikh schedule a awm leh a, ih Sikh schedule Indian constitution a tribal te tana an chenna tawng custom leh an nunphung te. an vawn hlim na dan a pek te tho a ni a chu chu Meghalaya Assam Tripura leh Mizoram a autonomous district pathum te hnenah an pe ve bawk a eh kan hriatchian nan Meghalaya a chungchang hi an zir phawt ila Meghalaya ah chuan imm tribal an awm a aw Mizoram ah tribal an awm a hei hi six schedule hi tribal ram chhungah-- hnam chibil teh zawk tribal tho an lo la awm ve a chuti ang chu eh an custom te an chenna an tawng leh an nunphung te an vawn him na dan a pek a ministry ang deuha autonomous district council a va buatsaihna sakna dan a ni a sixth schedule hi. ka nui buatsaih sak tu dan kha a nih chu Meghalaya ah chuan adc lian pathum Khasi Hills Shillong adc a awm a Garo Hills adc Tura a awm bawk a tin Jaintia Hills adc Jawoi te an ni a an mahniin dan te serh an siam ve thei a tax thenkhat ih house tax te-- leh market tax te leh forest tax te tih te khan an la ve thei a ni anmahni tawngin school an din thei a english medium khasi medium garo medium zanthi medium te an din thei a ni tin ram leh ngaw te an hum hal a. tlat a e tu mai in an rawn sawi an mahni thu loh chuan an rawn sawi buai thei lo a an lak sak thei lo a mau thing leh mau pawh an sak thei lo a ni umm thing tlang ah village council court an mahni hnam dan in an hawng thei a tunge tribal ram lei thei ang tih pawh an mahni ngei in-- ngaihtuah theihna thuneihna an nei bawk a ni local tribal ni ve lo te tan chuan inhmun leh lo ram lei chu theih loh hluk a ni mla kum nga kum nga tina vote kan thlak thin ang hian an ni pawhin council member member sawmthum awmna an thang ve zih thin a Meghalaya state sawrkar leh an tax lak thenkhat te hmangin sum an hmu a. Delhi Parliament lo chuan tumain he ADC hi an thiat theih lo a ni. Heti ang chiah hian Mizoram chhunga ADC pathum te eh Chakma district, CADC, MADC leh LADC te pawhin an mahni ADC theuh hnuaia sixth schedule hmangin an leilung ngaw eh inneihna dan. an hnam dan ro inchun dan village court eh buaina tenau ah bazar market ah te imm hnam in in hum him na dan tha tak an nei ve a three seven one G in mizo mipui te tan eh humhimna-- Min pek angin ani pawh sikse rule hian ADC te tan humhimna pumhlum a pe ve bawk a ni. Heng zingah hian three seven one a Nagaland hi a strong ber a kan ti tawh kha. ADC in an lakah hian house tax ADC in tax an lakah hian house tax, market tax, vehicle tax, te an tel a tin village council court ah a awm avang hian case te nau ah police an va inrawlh kher ngai lo va eh tih lai a ni a an mahni in village court ah an chhung thu an inrel thei a ni an mahni hnam dan ngeiin ih-- inneih ngawh ilo inthen chung chang teh ah thlengin ro inchun dan thlengin ro in pek chhawn dan thleng khan tumain kan va sawipui thei lo a ni an va sawipui thei lo a ni an ngawthing leh maute leh lo neih thlengin ih an rel-- an rel thei a ni. Chutiang bawk chuan three seven one G hnuaia pawh Mizoram state in a huam chinah chuan kan thei a ni. ADC te hi mini government an ni a, an mahni chi bill dan phungin an kal a ni kan ti tawh kha. State leh ADC te inkarah hian governor a awm a, an in an thungaihtuah khawpin. Ngaihtuah kawpin rorelna a kalpui thin a ni, an thu te a lo ngaihtuah kawp a tikhan rorelna a kalpui thin a ni. A chang chuan adc hian state sawrkarin pawisa min pe tlem te pawh an lo ti ve thei a, budget min pe tlem te an lo ti ve thei a, tihian budget tam zawk te an lo ngiat ve thei a, tin state sawrkarin kan adc min rawn nek. ram lei lungah te min rawn nek kan hnam dan min zah lo te tiin kha complain te pawh an siam ve thei a tikhan state sawrkar chuan ee tha deuhin kan enkawl alawm engmah kan palh zut lo tih khan governor hnenah hian tikhan-- Thlengin governor hian zan a lo rem thei a ni. Sakawr Kaw Sum sarih pahnih hma khan Pawi Lakher Regional Council a awm a, PLRC a ni a, tah chuan Chakma, Lai, Mara, Chibil te tan Mizoram chhim lamah PLRC a lo awm tawh a. April Sakawr Kaw Sum sarih pahnih khan Mizoram in UT kan hmu a. Eiutui kan hmuh khan hmun thuma then darh a lo ni ve ta a, chu chu CADC, LADC, lai tan MADC, Mara, CADC kha chakma te a ni a, heng hnam chi bil hrang pathum te an mahni theuh a inrel bawm na hrang pa pek a ni an lo ni ta a ni. Chakma hruaitu te chuan Assam Assam sawrkar leh Delhi sawrkar hnenah council hrang pa Chibil dikna chanvo inhumhimna tur aw hetilai ah chakma hruaitute kan ti bik a chakma hruaitute leh lai hruaitute leh mara hruaitute a nih chu tichuan six schedule tribal hmun thenkhat a tribal hnam te nau leh zual. awm te a nih chu tana north east bik tan riau riau a nih chu serthlum hi state chhunga mini state awm phalna dan a siam sak chu an chang ve ta a ni chakma tam tak chu bangladesh entirna a ni a chakma tam chakma ka rawn serna bik a ni lo a chakma tam tak chu entirna bangladesh chittagong hill tracks atangin nasa kawsawm ruk chho. khan indona leh avang leh tui lian avang te in Mizoram ah an lo kal a a rawn in beng bel ve naw naw a an mahnin raw in rel na chhan pa tel lo chuan a hnua harsat na an tawk chho ve a ih CADC in nasa tak in an harsat na an ti a hria a hriat a hriat pian pui tih ta a ni.

an headquarter a nih chu mi Singli sangha vel tunah hian an awm a Mizoram sawrkar hian parliament thlutukna tel lo chuan adc pathum te hi ih pakhat hmai hi a chhiat theih lo a ni tichuan FCAA ah lut leh ta ila forest conservation act mizo tangin ram ngaw humhalhna act a ni a hei hi sangha chuka sawmriat khan ih-- hman tan a ni a hei hian khaw takin mi tu pawh ram ngaw chu kawng laih nan leihlum ho sakna a haichhuah nan a maw rel kawng vangin a maw simna vang e maw eh hetiang eh leh a dang te emaw avangin a ram ngaw kha a rawn vah darh dawn chuan vah darh sak dawn chuan delhi tlangah phar na phalna permit eh a la a la hmasa phawt tur a ni a chu chu imm-- FCA, Forest Conservation Act nineteen ninety in danin a phal chin a nih chu delhi tlangah phalna permit a la hmasa phawt tur a ni tichuan umm sanghnih sawmhnih pathum erawhah chuan FCA a thar parliament in lo pass leh ta a chutah chuan ramngaw chu indian border ramri atanga-- Kilometer sawm chhung lama awm a nih chuan Army Roads, Sipai Kawng, Railways leh Sipai Camp te siam nan dil nasa pa ngai kher a ngai kher lo vang tih a ni a. A tir Sang Zoku Sumriat FAA-a khan ramngaw zawng zawng thingtlang khaw ramngaw te china humhalh a ni a. He Sang Hnisawm Ni Pathum FCAA hnuaia erawh sawrkar laipuiin official taka-- Ramngaw atana a humhalh bik hmun chauh humhalh an lo ni ta a a ni. Thingtlang khaw ramngaw leh vantlang ramngaw te pawh a hnuaiah hian a hma angin an him ta lo tihna a nih chu. Tichuan, Delhi tlang chu aw emaw ai emaw ti turin thuneihna he ramngaw chungchangah hian-- sa two thousand twenty three FCAA hian thuneihna a pek belh chah ta a ni Mizoramah chuan ngaihdan thlir FCAA chung changa tun hnaiah a lo awm a. Ruling leh opposition te ngaihdan a inang lo a, ni tawp mai ang a dik bawk a. Lehlam lehlamin dik an inti a, anmahni tlan chhanah chuan dik nachan pawh an nei ve ve a ni. Tumah hi diklo zawk an awm miah lo a nia, tumah hi an dem tur a awm lo a. Tin, heti a ngaihdan phir a lo awm hian thatna chan pawh tam tak a awm ve a ni tih Mizo mipuite chuan kan hriatdan a tha a, tin chu bakah-- Mizote hriatna thar min pe a, a hma FC e e hre ngai lo te pawh min rawn hriat ta a, a tha em em bawk a ni. Tichuan kan inhum halhna kan inhum halhna three seven one G Mizoram Peace Accord atanga kan lo neih article three seven one G atangin kan duh hunah. yes kan ti thei a kan duh loh hunah no kan ti thei a ni kan thu kan thutlukna hi a tuk atangin parliament pawhin a pawm nghal tur a ni kan ram khawkar kawng ten an mamawh hunah yes kan lo ti a a hlawhawm lam a lo hnaih chuan no lo ti leh daih thei tura kan sorkar ten chhiat leh tha hriat ta fing taka an neih hi ring ila. tin kan opposition te pawn tuna no tih te pawn tinah a hunah chuan yes pawh te pawh an lo la ti ve leh thei a khatiang khan kan ram tan thatna tur hi an ngaihtuah deuh an ngaihtuah a ni tih hi an ngaihtuah vang a ni em tih te uluk taka kan ngaihtuah chho a kha kan lo hriatpui ve a a pawimawh a ni chu chu kan tih tur a ni mipuite chanvo a ni. chu chuan eh a duh loh lam chuan he danah hian kan thu lovin dil hi tlangin a duh duahin min dil lovin kan ram ngaw te hi an suasem mai ang an ti a an hlauthawng a dikna chan pawh a awm a ni tin a duh a duh lamin kawng kan mamawh em em a. tin rel kawng kan mamawh a sipai ven himna leh hna imm kan ngah theih kan ngah thei phah dawn bawk a tin khatiang a rel kawng leh kan mamawh kawng kan siam dawn a imm delhi tlang ata permit zuk lak kher a zuk dil aiah chuan he-- zuk dil a hun rei tak hnathawk tur pawha ih project kal pui tur pawha nghah thin ai chuan hetiang nga thil tih hi a tha zawk e te pawh an ti a dikna chan te pawh a awm kan ti kha chu chuan han ngaihtuah vang vang ila mizoram sawrkar hi ih mizo mipui ten mizo mipui te tana kan thlan a ni a. Democracy chu by the people for the people tih a ni kha. Mipui ten an mahni mipui tan an si a ni a democracy chu an than a ni a sawrkar chu democracy sawrkar chu. chuan tun dinhmun ah hian mizoram kan ram kan ram neih chhun hian eng nge mamawh zawk chu nile f c a a ah hian aw lo tih nge ai lo tih hi a mamawh zawk ang le tih hi keng mah nin kan rilru ah ngaihtuahna lo hmang ila kan rilru leh kan thinlung a awm kha ih-- Tian han chhut vang vangin han buk ta nila, mahsela Mizoten kan hriat reng tur erawh chu ngaihdan kan siam dawn reng rengin kan Pathian nung hi kan rawn thin tur a ni. Pathianin ngaihdan kan ngaihdan te hi mihring chuan ngaihdan kan nei a, tum dan te kan nei ve thin. Amaherawh amaherawh chu tha deuh si, tha si lo hi a awm thei a ni. Hetiang khan. Mihring te fin na hi a fin zik hluk tak tak lo a kan vanleh a pathian nung kan nei a imm kan pathian nung hi kan rawn thin chuan an in min tan pui dawn a ni tah chuanin ih kan van leh a hei kan velah hnam dang milem bia te an ni a kan central sawrkar te pawh dik ta zui chuan milem bia sawrkar hindus ta hindus ta ni lam aw tu te an ni a chutah chuanin imm-- Amaherawh chu hnam tlem tlem ah ila Pathian nung kan vawn ran chuan ih a ngaihdan te kan lak hmasak zel a, a duhdan anga kan kal reh erawh chuan ih milem be hnam te aiin kan lo ding chhuak dawn a ni. Ka ding kha FCAA eh chu a ni a, a kim lo viau mai thei a, amaherawh chu kim thei ang a kim viau bawk a, tah chuan in. Hetianga dan leh dun keimahni kan hnam chan pual bik atana article awm reng reng te hi Mizo te hian kan hriat hi kan chan pualah a ngai tur a ni tunhma chuan in police ah te-- ih thenkhat chu an tang thin a a han a han man chang te pawhin ih chumi dan chuan chumi dan chuan a phal lo chumi dan chuan a phal chumi dan chuan a phal lo teh a han tia a han tan ve chhan chang te pawhin khawtlangah te pawh tani va hrehawm ve i va inti hre ve chuti khati in ngei phah nan te kan hmang thin a ni amaherawhchu hei hi kan chhin tawh loh a hun tawh a. tunah chuan kha ha kha mi ngaihdan kha dah tha ila hniin dan te a rawn tlawh chhan a mizo ngei ka mizopui ngeiin dan te rawn tlawh chhan na chang a rawn hre chho tawh a rawn din chhuah pui na chang te a rawn hre chho tan tawh a ni chuan lo lawm zawk tur as a whole a huho ang hian a lawm awm a ni hnam dang hei an rawn kal dawn a hnam dang chuan dan leh dun te an ngaih tur rana an mahni chanvo article an mahni tana. Pawimawh phei chu an vawng nung ran an hre ran a ni. Chiang takin an hria a ni. Chumi chu an hma theh ve ran a. Nagaland te pawh engvah nge Naga hote hi silchar ah te khawn an hu isan em em. Hemi three seven one G dan hi an nei a ni. Khakha. An chhung ve ral, an chhung ve ral a ni. Huaisen nan an hman phah a ni. Ka ti ang deuh khan i ke Mizoram te pawh hian kan hriat ve ngai a, nakinah hnam dang te an lo kal, an lo la kal zel dawn a, khatah khan kan lo hriat ve ran kha a ngai a ni. Chuvangin. mi in dan a lo tan san anih anih pawhin i chumi dan chuan chumi dan chuan a ti a ama dik na a rawn sawi anih pawhin ih dan ni phahin in ti hreuh a awm ve chutih khatiang e tih zawng a lo ti tu ni tawh lo a i a ruk tak a lo lawm zawk tur a ni dan kha ih lo chin let a kan thinlung in ih lo exercise ve a engtin nge-- Tia kan hriatna kan lo tih punphelh phah na atana kan hman theih phei chuan thil tangkai tak a ni awle a lo awm e hei tling lo tak leh thiam lo takin eh tikhan fca chungchang te ih ka rawn sawi ve a min lo ngaihthlak sakavaiin ka lo awm em em a ni. Indawh theihna te, intaih makna ah te ka la awm e. Tin, khawnghaih takin like leh subscribe kha min lo tihsak ve hram lo nia, hei video thar ka buatsaih ve tan chauh a ni a, ih hetah khan khawnghaih takin min tanpui ve hram hram dawn nia. ka la awm ngawt ang min min chawk phur nan te leh thu thar zawk te kan zirchhuah duh te kan lo chawp belh zel thei nan te khawmai takin in support na hei like leh subscribe a chang chang khan min lo pe ve dawn nia tin notification bell kha lo nghet ulh a video thar a rawn awm piangin ihh-- In lo hre thei ang a, Mizote tana kan hriat tur atana pawimawh ang chi te ka rawn thlang chhuak zel ang a, eh thu an thei ka tawp chuin tan kan la ho dawn nia, awm e, awle in vaiin lawmthu ka hrilh vek ka che u, hun hman nuam vek u le.